Hai, bertemu baru kitai ba channel Jom Kongsi Kisah Seram bejerita aku ke baru iya ke diberi nama Kok Lir. Bala peninga tentu udah nemu nama utai ke disebut Kok Lir tauka antu Kok Lir. Jerita tu diambi serta dikunsi ke menyadi kitai benama Apai Bian, nya nama kangau iya, ari page ke benama Iban ba Facebook. Lalu, iya udah meri kepercayaan agai aku bekunsika jerita tu enggau bala peninga mayuh. Ngarapka bala peninga rindu sereta teperindang enggau jerita ke ditusui aku tu lagi. Aku mega ngarapka bala peninga ulih like enggau subscribe channel aku ke tanda sukung kita ngagai aku. Antu Kok Lir Antu Kok Lir tu ba penemu siku-siku iya nya antu indu ke mati beranak lalu bisi utai nyelai nyadi ba batang tubuh iya baka gigi tauka kukut iya nemu panjai. Nya ke disebut kitai Antu Kok Lir enda ngira anak iya tu tadi idup tauka nadai. Nya meh. Munyi ko pesan endur tuai, lebuh maya bini kitai ngandung tau ke betubuh bisi, kitai ke lelaki tu enda tau sesekali ngelanggar pantang ti dipesan orang tuai. Tang, lebuh ke lelaki enda tetingatka pantang nya, kitai anang sesekali ngelara sida iya, udah tembu pengawa iya tau ke iya udah pulai ke rumah sereta ngetu, baru kitai tau negur sereta madahka sida iya. Bah, aram kitai ngepunka cherita tu. Cherita tu nyadi besida apai sebilik iya nya muyang iya suba. Lebuh utai tu nyadi, muyang iya tu tadi baru ngangkatka diri empu bujang ba urung taun semilan belas empat puluh. Ku muyang iya, maya nya umur udah manggai empat belas taun tauka lima belas taun udah ulih jadi melaki bini Asal ke udah nemu bumai kediri empu, dah nemu biga ke lauk diri empu, udah ulih menya. Kisah seram tu nyadi lebuh siku ari indu sida serumah mati beranak sereta anak ke dalam kandung iya pan sama mati. Ku muyang apai, maya nya iya tedani ari tinduk laban tekenyit lebuh iya ninga munyi urang mangkung tawak. Iya pan lalu angkat ari peninduk sereta deka nemu Ari ni penatai orang mangkung tawak nya? Datai iya beluar ruai dia iya tepeda ke bala mayuh benung begau ari ujung rumah panjai bisi ke nyabak nyabak bisi ke berendau enggau pangan diri. Iya pan lalu ngabas deka nemu nama utai nya ti ngasuh sida serumah baka nya. Datai iya ba ujung rumah panjai nya dia iya tepeda ke siti tubuh ke digali orang ba tengah ruai. Iya tekengit meda orang nya laban iya ngala sapa orang nya. Nyi ku jerita sida serumah, indu nya ke diberi nama Ajik ukai nama amai iya, mati beranak ketegal laki iya bisi ngelanggar pantang lebuh bini iya ngandung. Ku jerita, laki iya nya tadi bisi begagaka duku enggau begagaka perau. Meda ajik tu mati beranak, ati sida serumah enda entu nyamai. Nangi ke bisi utai ke enda manah nyadi. Laban, utai ke dikenangi sida udah kala nyadi sekali ba menua sida iya. Nya meh utai ke dikenakutka sida serumah. Sida ke indu besaup ngintu utai di dapur. Sida ke laki besaup berintu utai beluar. Pagi nya, tumu sida ke laki tama ke kampung begiga ke kayu kena begega ke larung tudah niang Ajik tu tadi. Ba rumah panjai, bala ari rumah panjai sepiak udah mayuh datai deka ngabas tudah niang tu tadi. Nyau sinu ati meda gamal niang laban niang tu agi biak. Benung sida gaga ke utai sida ke laki mansang ka nyimpan tudah nia ajik ke dalam larung. Dia sida tekenyit ninga siku indu ari sida serumah manjung lalu ngasuh ngangau ke manang laban tubuh enggau jari nia ajik udah nyelai. Kukut enggau buk iya nemu panjai. Nama agi deh. Berebut meh sida serumah ka meda penyelai nya. Munyi ko Muya Apai, buk enggau kukut iya enda ga panjai sebaka enggau chita entu betibi. Dah meda utai bekenya, begau meh sida ngasuh pekangau ke Manang. Lebuh Manang datai meda batang tubuh Ajik ke nyau bebali, Iya lalu ngasuh orang nutup endur nia ajek tu tadi sereta nepu iya ke dalam larung. Semina beberapa iku aja ulih diau dia temasuk muyang apai tu tadi. Udah nya Manang lalu ngerejaka pengawa iya. Iya minta tujuh iti jagung lalu bisi utai ke dibacha iya Udah nya lalu diengkah iya ba dada tudah nia ajik tu tadi. Lalu iya minta ubung mirah dikena iya nanchang jari datai ke kaki nia ajik. Udah pengawa iya tembu, dia iya ngasuh bala ke tinggal tadi nutup sereta mantang larung nia ajik enggau manah. Bedau lama sida ngintu larung nia ajik, dia sida lalu tedinga ke bunyi utai ketawa nyau lekik-lekik makin lama makin kuat. Sida pan nyau beperening pangan diri. Kepuas sida ngiga ari ni penatai munyi nya ketawa? Dia muyang apai. Lalu nangkap bunyi ketawa nya. Datai ari dalam larung. Senentang enggau bunyi ketawa nya, bisi bunyi kerauh kukut ari dalam larung nya. Emah agi deh. Nyau takut meh sida tu tadi meda utai baka nya. Angkat meh tudah manang tu tadi alu macha puchau. Alu diludah iya ngagai larung niang tu tadi. Enda mukai-mukai munyi ketawa nya tadi. Bebalik nyadi munyi sabak. Nyau tu talun. Manang lalu bepadah, Mai sida serumah nanam larong niang ajek tu sebedau ari tawas enggai ke burong bubut bebunyi. Laban ba pengarap kitai Iban iya ke agi beburong. Munyi burung bubuh tu enda manah. Sida ke laki pan alu ngadang ke diri deka mai niang ajik ke pendam. Tang lebuh ngangkat ke larung niang ke dalam perau, dia sida ngasai larung niang ajik tu berat. Baka ke bisi batu ba dalam larung iya nyak. Meda utai baka nya, Manang tadi pan ngeluarka duku iya ari sarung lalu ditujuka iya ngagai larung nia ajik tu tadi. Manang tu tadi ngitauka duku baka ke bisi muru utai ari atas larung niang tu. Udah tembu pengawa Manang tu ke beburuka utai tadi, siku ari sida serumah nanya, Nama ke diburu Manang tu tadi? Manang lalu madah, Ba atas larung niang bisi sebelas iko antu enggai enda nyentuk ga urang menua ka nemu kati gambar utai nya. Manang lalu madah, Gambar utai nya nyelai, bisi ke nadai dagu, bisi ke nadai mata, Bisi ke panjai lidah nyau melik rekung. Bisi ga sekeda nyau semina tinggal tulang aja. Udah manang te beburu ke antun tadi baru sida ulih mai larong tudah niang ngena perau. Pengelama sida nusul sungai mai tudah niang sida pan lalu begau. Laban ke ninga munyi Ketawa nyau lekik-lekik ari dalam larung nya tadi. Angkat udah manang lalu bejaku ngasuh sida bekayuh jampat gi. Enggai ke burung bubut bemunyi. Nia ajik lalu deka bebali nyadi antu kuklir sereta deka ngeregau menua kitai belama-lama. Ninga manang munyi nya, makin balat kayuh sida. Nyau pemendar sida bekayuh Datai meh sida bependam, tang larung niang ajik bedau diturun ke sida ari pelau, laban nganti manang nyengkelan ke jani. Udah manang nyengkelan ke jani nya tadi, sida pan lalu mai larung niang ngagai endur sida deka nanam iya. Lebuh nganti bala numbak ke tanah alai endur nanam ke niang, ari belabuh ujan nyalak. Enda mukai-mukai, Larung niang ke baptisi lalu angkat ke diri empu sereta munyi ketawa ari dalam larung nya nyau lekik-lekik. Meda utai baka nya, sida pan lalu papar, Ni ke lari-lari, ni ke luput-luput. Tudah muyang apai tu tadi nyau lemi patung asai ka luput. Meda muyang apai baka nya, dia apai agai muyang iya lalu nampar mua muyang apai tu tadi. Enda ga tudah tuai nyadi dukun. Senentang enggau nya, sida ke dia ninga bunyi bedegum ari dalam larung niang aja. Dia sida tepeda ke paku ti dikena sida mantang larung niang tebabak. Meda utai ngemalat nya, Manang lalu merak tudah niang aja. sereta madahka iya nadai sapa-sapa munuh iya enggau anak iya. Udah sigi jalai pemati iya baka nya. Lebuh ke meda pendiau nia Ajik baka nya, ati Muyang Apai Sinu bechampur takut laban ke mendiau Ajik nyelai, kukut enggau buk Ajik panjai sereta lidah iya pansut datai ke dada. Gigi belakang pulai ke mua Gigi mua nyup pulai ke belakang. Maya nya tubuh Niang tu enda engkebut. Manang lalu mansa agi Nia Ajik lalu mai bala ke agi bisi tinggal ngerebahka larung Niang lalu ngalika Niang baru tang sekali tu Nia Ajik ditingkap ke Manang enggaika nia angkat baru sereta nutup lalu ngikat larung nya tadi enggau akar-akar ke bisi bebelah nya. Udah siap, lubang larung niang aja sida pan lalu nepu sereta nanam tudah niang tadi. Lebuh maya sida pulai, dia sida ninga sabak tudah niang aja nyau talu-talu. Sida ke bisi enggau nanam niang tu tadi sama mega sinu ninga sabat niang. Datai sida bependai sida lalu nuju siti endur dikena ngemersika diri enggau tanah luchak. Gari ke dikena sida tadi lalu dikumpulka sida kediri lalu ditunu. Udah nya sida pan lalu mandi enggau ai bukai lalu nukar gari baru. Lebuh sida ka mansang pulai ke rumah panjai, sida mantap siti kayu mit lalu diujak tunsang, enggai ke bisi utai enda manah nitih. Udah utai bekenya ke nyadi, bala rebak ke baru lalu nitih ka adat sereta pantang larang enggau ituk di nangi ke nyadi baru utai ke enda patut. Ok. Terima kasih nuju apai laban deka. Serta sudi bekunsi cerita seram enggau kitai. Aku ngarap bala peninga teperindang enggau cerita aku tu tadi. Enti bisi salah jaku aku deka minta ampun ari punjung buk datai punjung kaki. Salam.